Hey guys, um, tu tum chu ke ma ka ron lang le a. Ka ron lang ve to ata. Um. Chuan o ve khat nan video na kan riak do na ni. Kan riak ho do na ni. Chuan tu na ka an riak tur hi ta hang en thuak thuak a. Chuan in hey LADC Assembly Session pass leh pass loh chu chang kha ni a kei pawh kan en chhuak bik chiah lo a tichuan um kan nuai phei nghal mai em ang aw. Vawiin hi September ni khat a ni a, Vawiin hian LADC budget session chu kawh leh niin amaherawhchu chu budget te CM in a pharh zawh tawh hnuah opposition lam atangin budget budget chu pass let an chhunzawm leh dawn a ni. Enge an an ang thlir theih ila vawiina an buaina session an nei thei lohna chhante video thlir chhunzawm zel tih ang. Zawngte ka sawm che u a ni, ka lawm e. Awle, tikhan Pu Virirshanga, mdc phai thar bialtu opposition leader ni bawk thu sawi turin sawn Pu Chairman, kan member zawng tak Pu Lardindiana, Rinzah, AOC bialtu sawi turin kan lo sawi hmasa turin kan lo inruaham han a, keimahni ZPM legislator te amah kha koh ni zawk sela a tha ange. Aw le aw le, kan ruahmanna ang khan hun pe ang aw. Pu Chairman, ka lawm e. Pu Chairman vawinia budget discussion hunah thusawi tura min sawm avangin ka lawm a. Chuti rualin Pu Chairman kan hun tanna khan nangmah ngeiin kan House zahawm nan te, kan tawngkam te, kan fimkhur a tul zia te pawh i sawi a, i sawi zo chaw nangmah in tihsual palh chu khawvel a nia awm thei a nia, i rawn tisual leh tlat mai a, khalaia kha kan House zahawmna kha khan a ti dal. Yo yo yo. Chairman chu ava deng nghal ther thawr ve. Pawp nghal mai a. Umm, a hmuhnawm chho dawn e. A inang chho dawn. Kal ve ni pawhin ka hria a, tin kan House Leader pawhin bul a rawn tan sual ve leh nghal bawk a. Chutiang vel chu kan ni nuai mai hi pawi ka ti a. Vawinia hian Pu Chairman, kan hun hmasa lama. Kan District Council kan neihna tura sul lo sutu te, hma lo latu te an ngaihawm ka ti khawp mai a. Vawinia kan dinhmun te hi min rawn hmuhpuiin min lo hriatpui ve ta ang selang, an rilru engtiang takin awm ang maw? An rilru hi an a ve hle turah ka ngai a ni. Vawinia hian budget discussion kan nei dawn a, Pu Chairman, Chairman dawhkan hi a zahawm a, chuvangin khawngaih takin he Chairman dawhkan hi zawm taka min vawn sak turte pawhin kan ngen bawk che a ni. Tiin Chairman i nihna ang taka lai taka kal rawh aw, Pu Chairman chu chu. Wow! Pawp nghal mai a. Chairman in a khak deuh hlak ta ni hei. Um, tunah hianin a han riat chho ve dawn ni ati hian um, LADC Assembly LADC session budget session pass kha ni a. Pu Chairman Kohhran upa i nia, sermon ah te pawh a thuma ruai kam hnih khat te chu i sawi ve thin a, kha kha chu min phal chak ve a ngai lawm le. Pulpit nen chuan tui khin lo a chang. Chuvang chuan he Chairman dawhkan atang hian lai taka lehlam lehlam i vei lama thu te i ding lama thu te pawh in ang khat vek a. Min kalpui turin he session discussion kan neihna turah pawhin a hmasaiin kan sawi duh bawk a ni. Pu Chairman, thil pakhat sawi lawk ngaiawm chu, Pu Chairman, BAC Business Advisory Committee-ah khan member-te kha ka ni vein ka hria a, Tun session kan neihna turah hian BAC hi an thu lo nge nakinah remchangah min la hrilhfiah turah ka ngai a. Kha kha. Kan sorkarna kal mumal thei loh avangin leh he lam vei lama te hi eng party a ngeinawm tia kha hriatfiah a ni hma le CM lo a thar lo nuihna hun chep lutuk karah khan BAC member a kha Ruahman fel hman a ni lo a, lehlama an per a, lehlama zuk zak an ti a, chuvang chuan BAC member pawh kha kan ruat lawk thei lo a ni e, kha kha tan leh vang Point chu of ni. clarification, Thliah a nih loh chuan BAC ding lai kha a ding reng a ni. I thliahna pawh awm chuang lo va, zuk zak leh zak loh lam a ni lo. Committee kha a awm chuan a ding reng tur a ni. Wow wow wow a nawi reh dawn ava ang ve si LADC session budget pass tur chu speaker an attack deuh ngat ngat mai a aw speaker ka tih sorry chairman an attack deuh ngat ngat mai a puidawn e. Tawp mai tingin sorkarna in thlak khan a tawp a ni mai. A tawp a ni tih engmah awm lo. A ding. I chhiah loh chuan. Keiman a tawp ka tih chuan a tawp a ni mai. I tih tawpna lehkha kan hmu si lo alawm. A ruattu ka nia. I tih tawpna lehkha kha a chhuak tur a ni. I thu thuin mah ni awm hmun ah tih tawp theih a ni lo. Nangmah ni zawk in ho sin tih za awm lo a. Ni lo. Tun kan business ni lohah thil point in rawn ti zel a. Min an sak ber mai mai a. Lehkha a awm tur a ni, official in. BAC Khu Chairman kan nih ve va, kan hriat thiam lo va, kan zawt che ni kha. Kan la ruat em em ang. Khu Chairman, member te ka nih ve avangin engmah thu kan hriat lo vang kha chu zawhna chu kan siam ve thei tun bak kha zawhna awm si lo a. Aw lehkha ka chuh, kan business a ni lo a, ka room ah kan la sawi ho dawn nia. Pu Chairman, kan business ang takin budget bu pawh hi kum dang zawng aiin a nalh zawkin ka hria, a kawmte pawh hi nalh ka ti khawp mai a, lawmawm ka ti a, tiin ni sawmhnih leh pasarih August ah session ko a nia, hnihriat a awl a, hnihkhua ah session kan tan a, chutiang hun chep tak karah, Aaa, budget tha tak tur ah kan ngai a, a chhung awm zawng zawng hi. Chutiang an han buatsaih thei kan si em pawh hi I lo infit hle in ka hria, a lawmawm ka ti bawk a ni. Infit deuh a ni hei. Aw, chung te chu kan budget ah hian Pu Chairman, aaa, budget bu kan sawi mai hian, Budget chhunga mi kan sawi tak tak dawn chuan a koh dana te pawh kha kan fir let loh theih loh a ngaihna lai te pawh awm ve a ni. Session koh dan atanga dan pal zutna te, dan pawi sak lohna te a awm a nih khan chuan member te tan chairman rin tawk lohna te pawh a awm mai ang tih te pawh a hlawh awm a. House zahawmna te pawh kha a ti bawrh bang ve thei a, chumi avang chuan concession koh dan a khah a chawp chilh lutuk thin a hi chu a mang a thlak kan ti a ni. Concession koh dan a dik lo tih chuan kan dan phal lovin Governor i sawi sel ti na mi? Pu Chairman, kan dan ah hian Rules thirty five leh thirty two a awm, chumi Rules thirty two sub number six, Hmanga ko a ni. Chutih rualin Rules thirty five hian a khung vek a ni. Hausa hianin Governor te, India President te, Administrator te ti bawr bang zawng sawi hi khap a ni. Pu Chairman, dan chunga leng tu mah kan awm lo. He India ramah hian dan hnuaiah kan. Hna dik chiah dik chiah. India ramah hianin dan chunga leng hi tumah kan awm lo a ti. A sawi hi chu. za a sawm riat vel chu tikin ka hria a, a pa khi chu retheihna leh ah tun laiin khawvel angah chuanin retheih leh hausa inkar hi a zau tawh lutuk a, dan chunga leng thei emaw inti mi hausa tam tak an fate nen lam hian an awm tawh avangin dan chunga leng thei hi chu An awm ve chuan ka hria ni, mi usa chuan. Mahse, tah hi chuanin dan chu ngaleng kan awm lo a ti e. A dik na chen te pawh mai thei ni. Kan awm dan chu ngaleng tih ka tawngpalh a kha ka sawi sual a ni e. Dan chu kan dan chungah kan dan thu neitu ber a ni e tiin ka rawn clip mawi leh a, chumi chu a tha lo zawk ka tawng chhuah la kha in rawn chhin chhiah tlat a. A pu chairman, kan house leader pawhin a duh tawkin a sawi a, pu chairman, kan house leader pawh a duh angin thu a sawi tir a. Governor Session kaw hi hmanliah a thu neina kan chhiar chhuak vek tawh a.

Assembly House a an chet dan nen chuanin in ang viau mah se la Assembly House a chuan tlem chuanin a nawi ru deuh em aw ka lo ti ve a nih chu. Emergency session a awm aw e. Chairman point of order. Abuse hi ve sa i kal ang u tih pawhin a chawk hnawk zawng hlirin in lo kal a, ka thu neihna angin member tena abusiness anga in kal lo a. Ka thu nei na ka hman chuan session hi ka ti tawp leh ang. Ah, Pu Chairman, Point of order kha min pe thei em? The Chairman shall have the power to adjourn a sitting of the Council. Haw, a sawi lai ha ngaihtuah lo ve khawp mai. Point of order min pe thei em atiah Chairman in a tih tur a ti mial mial mai a ni hei. Ngaihtuah lo ve khawp mai. Eh, whenever he thinks necessary a ti angin a ni, mahni a pawn sesawn ka tih tawh. Aww, Pu Chairman, point of order kha. Business-a inkal duh lo va, point danga inkal zel a nih chuan he sesawn hi ka ti tawp leh dawn. Ah, chu chu Pu Chairman-i thu thu a ni, tunah pawh khan i duh chuan i ti tawp thei. Hnawk in siam zel chuan aww. Point of order. Hmang chuang lovang. An chairman hi a nawi ru viau a ni. A point a in kal duh lo hrim hrim a, thunawi a in lut lui zel a. Point of order. Chairman hi tau tlat. A point of order chu min permit em? Aw aw aw. Nge pu chairman. Sawi rawh. Dan leh dun felfai tak hmanga he council hi din a ni a, chumi hmanga rorelna hi nei tur kan ni a, kan beisei bawk a, chu chu nang pawhin tihpui tlin ni duh a ni. Mahse, chutih rual chuan tawngkam kan hmanah hian kan fimkhur loh avangin keini tan chuan in tawng dik lova kha remchang kan la ang. Chu laia pawh chu inhlil fianga lungawina kan hmuh chuan a lawmawm a ni mai ni. Tuna session kaw hi a ni leh Kawvan nawr kaw a mi ni chin a i sawi danah khan Pu Chairman. Pu Chairman, point of order. Hei hi budget pharni atang khan session kaw chungchangah hi kan sawi tam tawh a ni. Kan business piah lamah Kan kal nasa dawl tuk a, chuvang chuan business ah hian kal ila a be bawma kha chu engpawh ni se sawi tawh lo hram ang u, budget discuss kha kan tih tur a ni. Pu Chairman, ka zawhna chu he session a hi, Emergency Budget Session a hi,

Pu Chairman, ka lai khang ngaw rawh, point of order ka siam a, chu laia midang in lo ding sup sup kha chu Pu Chairman, chair atang khan i control tur a ni. Nuihza lama kan kal mai mai dawn a ni vang. Hun tawi teh, min pe thei lak alawm viau ang. Pu Chairman, ka Varnawr in session hi a ko lo va, as directed by the Honourable Ka Varnawr of Mizoram tih leh. Ka zir sang lo a, thil hi ka hre viau lo, mahse. Budget session pass leh pass loh thu a sem thut khawm a, a rorel thut khawm a, ka hriat tawh chuan a la nawi ber ang ka reng a ni. As directed by the Honourable Governor of Mizoram, so and so a lehkha so and so tih hmangin he session a hi Chairman in i ko a ni. Chuvang chuan session a kha Chairman in a ko lo, eh, Governor in a ko lo. Khalaia pu kha enga nge ahh kan va nawi dawn ve khatiang a nih chuan eng pawh ni se pu chairman i tiang ang chu keini zawn kan pawm ang i duh leh house kha e zawn mai la tunah e zawn mai la kan chhuak dil ngan mai lo. Aw pu chairman hun tawi te dan kan hriat dan hi. Chairman an cho sak sak hlawm khawp mai LADC. rorelh thut khawm zet chu. Ahh, fuh tawk lo deuh nia, kan hriat chin pawhin ang lo maithei a, kei pawh hre ber chu ka nei lo va. Mahse, Pu Chairman, thu sawi na min pe a, an duh duh an lo sawi zel chuan Pu Chairman thu ka va sawi thei awm lo ve. Governor chungchang kha sawi min phalsak laka duh khawp mai. Governor kohna order kha kan kawl a, hmahnia pawh ka khai chhuak a, Governor in a koh a, a business hrisei chu kan Secretary na siam a ni, kan zahlen a phah lang in maw? Governor hian Rules thirty two, Para six rawn hmang in instruction a rawn pe che a, chumi hmang chuan time schedule te siam in Kohna i siam a, a date rawn mention sa a ni governor atangin. Chu chu kan dan hrim hrim hi Rules thirty two Clause six a hman chuan point danga kha leh bung danga kha va sawi kai chin lo. A chhan chu a hmanna dan leh dan a thu sawi a rawn hmang a ni mai tih hi kan thlen thliat a chhai thla hliam.

Ka sawi ve reng alawm. Hlawhthiar rawh le Pu Chairman, Governor in a session a kohna order chu kan ngaithla ang e. Governor order ka chhiar chhuak dawn ka ti. In ngaithla leh duh lo rel e, in sual dan hi a session kohna. Session kohna zawk khan chhiar chhuak rawh le. Awle, kan chhiar chhuak ang e.

Secretary, Lai Autonomous District Council. Hemi zung zui hian Chairman in session-a kha Business Lista Secretary te nen an siam ve tur a ni. Governor session koh hi tih a kha kan dan a awm reng. Pu Chairman, log in. Pu Chairman.

A ko thu chu tur pawh ni sila budget sawi turin kan lo kal khawm a, chuvang chuan. Kan ni e. Chairman hi a insiam a chhuah tum tihna a mi. Ho! A bawi thlak dawn ve, Chairman ber ti tau deuh ni maw?

Huh. Khang kha session kohnak a kan pawm thei nih chuan session zawh hut ain lo en dawn nia sawi sawi tawh lo mai ru kha kha Governor in sawi sel nen chuan dai tlang takin min hrilh ru ti session tawh lo hi sawi sel a ni lo ani tih Governor khan sawi sel lo Governor in a koh i ti a i kohna leh kha a pawh hi kan tual vek a lo. Session sam morning a ni lo. Direction a rawn pek na che ni, ni sawmhnih pakua a session ko turin a rawn ti na che ni, notification a ni a, session kawhna a ni lo. Session kawhna zawk chu kha mi lehkha hmang khan session kha nangmain Pu Chairman ni sawmhnih pakua a tan min ko zawk a ni, chumi avang chuan kan lo kal a ni.

Governor hi engkim tih tir in tum ami? In nupui te bula in mut hun tur te rial sak dawn che um e, in chaw ei hun te, Nichin khan house in zing tho hun tur te nge governor hian a rial sak dawn che um e? Felfai takin i sawi tawh a, kan house leader pawhin mahni zirtawp nia kan session a tawp dan chungchang sawi fiah a tum pawn I vei lampang mi ten an rem ti lo va, kan business a ni lo tiin an rawn ding a. Tunah hian an ni in an rawn sawi a, kan business ni lo thil dang daih in sawi fiah na helai session koh chung chang ti lai hmunah hin rawn sawi hi an tum a. Hei chu a fel lo a ni. Chuvang chuan in engpawh ni se lah hei hun hi. A kal chak viau mai a, kan business ah an min luhpui ila, business ah khanin tan mai se la, an ni lo a, heting ah kan duh duh kan sawi dawn anih chuan a fuh dawn lo a, eng pawh nise i thuneihna hmangin business discussion hun a ni a, business discussion kha tha takin nei mai se la. Duh duh lo sawi ve ngawt hi dan kal a ni. Kan business ah kan kal thei lo vangin invite hriat atan tlai dar hnial ah kan tat leh ang, sitting kaih zawn.